yo mi tsele yi ntsengo lowu yi pfuleli nghena eka sinema ndzi kombela ok ok uh, mi nga hundza hooray hi hetelela yi nga si sita filimi yi tlhela yi dya swilo swo tsokombela mm, maltesers na fanta lexi ndzi xi rhandzaka ngopfu ndza xi rhandza mm, m&ms Ndza swi rhandza. Ndzi rhandza swivungu swa mama Lady. Oh, vanhwanyana. Mi nga ka mi nga tiyisisi sinema hi ndlela yaleyo. Mike mulanguteri u ta tsemeka nhlana loko a vona leswi. Oh, ye. I fanele i vulavula. Humani laha. Un'wana na un'wana, humani. Oh! Oh, mi hlundzukisa siyile mike hakunene a nge he mi pfumeleli mi nghena laha nakambe ah ku hava swakudya na swiwitsi nawu lowuntshwa yi lowu hayi thikithi ra mina yi leri mm marshmallows e ye leswi a swi koteki ndzi nyike swiwitsi kutani swe swi nga nghena ku bihe ngopfu fu Uh, a hi nchumu lowukulu heyi no. yima n'waka u nga yi eka tifilimu ri na swiwitsi n'wi tshele frank oh uh, oh yena ni wankazi wa le mahlweni wa filimi oh ndzi khomele hakunene u nga nghena hakunene na mina ndzi lava swana hi ndlela yeleyo kambe ndzi swi endlisa ku yini swi lulamile ndzi ta kinca ndzi va nwankazi wa vumbirhi enid heyi u nga ka u nga vi na switsi eka sinema ndzi un'wana wa vanwankazi va le mahlweni ndzi pfulele ndzi hundza wo nwankazi un'wana Uh, oh! I mani loyi kutani mi vulavula i mani ndzi pfulele ndzi hundza ku humelela yini hikwalaho ka yini wa mbele ku fana na mina i mina nwankazi wa xiviri e-e i mina nwankazi wa xiviri a ndzi twisisi nchumu kambe swi uh, tsakisa swinene okay tana john tana laha swi lulamile uh, manana enid ndzi vula leswaku wa yi wena enid wa xiviri wa mavunwa ndzi ku tshele hey. swantswa sweswi kutani ndzi ta sista filimi ndza nkhensa uh, ri kwihi thikithi ra mina Oh, Hilaria! Hi ku saseka kanjani loku! Hi, ndzi nga hundza ndza nkhensa thikithi ra mina hi leri. Yima, u nga ka u nga ngheni u ri na marshmallows. Swiwitsi a swi pfumeleriwi. Kambe u nga kinca mianakanyo ya wena? Ndzi khomele. A swi tirhi eka mina. Yini? Ndzi lunghekele ku ku hakela. Wa pfumela? Oh! Uh, wa ndzi fumbutela. Ok, ndzi ta ku nyika marshmallow yin'we. Hima, a ndzi lavi yin'we. A ndzi lavi nchumu. Ndzi ta swi xihendle ka swakudya. akunene bingo ndzi fanele ndzi fika na swo karhi yima ndzi ta va muphasi wa tinhlampfi yi swana swa hlamarisa yi nga tshuki yi rivala yi nyonga yo phasa tinhlampfi yima ri kwihi thikithi ra wena o xana u lahlekeriwile hi rona kunene Oh, eh, eh. Ileria! Okay, famba! Hooray! Nziunzile! Oh, nywanyana wo saseka ekusuhi na mina. Rhewani kwalaho? Hayi, ndzi nga ku ntswontswa! U endla yini? U nga tshineli kusuhi na mina? Oh, ndza swi tiva ndzi lava marshmallows ti nga ri tingani kusuka eka bokisi ra mulanguteri kutani nyonyana wo saseka hakunene u ta ndzi nyika nomboro yakwe swi tirile oh my god oh wa swi rhandza ndzi tsakile swinene hi ndzi britney bun u na swo karhi swonwa hinkwaswo swi ta va swi lunghekile yima ntsena I yini leswi? Nyonga ya muphasi wa tinhlampfi! Kutani swi tikomba ku ri na bodlela ro tika ra coke. Yimanyana! Oh my god! Yini? Oh, oh, a yi coke! N- Ndzi khomele! Muhlaseli! N'wi humeseni xatla! Ku humelela yini? Eh! Swa antswa swinene hi ndlela leyi. Kutani, thikithi, hinkwaswo swi lulamile kambe ndzi fanele ndzi ku secha. Hudi ya wena ya name ngopfu. U nga va u rhwale swiwitsi eka yona. Aha! Ndzi vona hinkwaswo. Ndzi nyike swana laha. Oh, eh. Yima. Leswi i swa nkoka, kambe ndza swi tiva leswi ndzi nga swi endlaka. Ndzi na mianakanyo. Ndzi ta yi pfula ndzi yi chululela etafuleni. Sweswi yi teka swinti swa mapulanga, yi tlhoma marshmallows eka swona. Vona, yi ramwa kunene. Ndzi fanele ndzi yi fihla ehansi ka jasi ra mina. A yi fambeni yi ya vona loko ntlhantlhala lowu wa vutomi wu tirha. Xewani mulanguteri, thikithi ra mina yi leri. Hmm, ndzi fanele ndzi ku secha swiwitsi. Ndzi tshemba leswaku a nge swi voni. Ndzi kombela. O, u na marhamu mambirhi? Ye, ndzi hlawulekile swinene. Vana na siku lerinene. Wow. ina swi tirhile sweswi ndzi nga si xita filimi ndzi tlhela ndzi tiphina yi marshmallows ya mina yami ndzi tsakile swinene wow kate vona leswi xana u dya ramu swa hlamarisa thikithi ra wena swa hlamarisa sweswi ndzi ta ku secha swiwitsi hinkwaswo swi basile u nga hundza tiphine loyi a landzelaka um nwana u nga ka u nga yi eka sinema u ri na skittles ndzi nyike swona laha na ha ndzi khomele milawu yi leyi Lei siwitsi swa mina oh u na rito leri tlakukeke ngopfu oh okay u nga hundza kambe u nga tshuki u huwelela ndzi lava xirhundzu hinkwaxo sweswi e-e leswi a swi nge humeleli kutani ndzi ta sungula ku huwelela Oh, tindlele ta mina. Xana wena risekile dimoni leritsongo? Oh. Xewani. Oh, xitusi ya mina yi wele hansi. Ndzi fanele ndzi yi fihla mulanguteri a nga si swi vona. Oh, yini leswi ndzi faneleke ndzi fika na swona? Uh, xewani, thiksi ra mina yi leri. N'wana un'wana u na Cheetos. Kutani ndzi ta sungula ku huwelela. E-e, ndzi ta ambala ti-headphone ta mina a ndzi twi nchumu valanguteri tana laha e-e e-e ndzi nga ka ndzi nga swi endli ndzi chike ndzi ri ndzeke ndzi ta ku nyika cheetos ndzi nga yingisela vuyimbeleri na nawu lowuntshwa Wow! N'wanyana loyi lontsongo na bokisi hinkwaro ra swivitsi. Ndzi ta avelana na un'wana na un'wana. Yep, hi leswi swa wena. Ndzi rhandza M&Es. Swa hlekisa. Oh, leswi swi kahle swinene. Ndzi tsakile nene. U nga hundza. Ugh, xirhundzu xo tika swonghasi ndzi teke swilo swo tala ngopfu swo tsokombela na mina um xana u yi vonile milawu ndzi ta fanele ndzi teka hinkwaswo yima e-e-e-e! leswi hinkwaswo i swilo swa mina swo tsokombela Oh, ndzi kombela e u teka hinkwaswo i swilo leswi ndzi swi rhandzaka ngopfu ah, ndzi nga ye ka sinema sweswi ndza nkhensa kambe a swi fani handle ka swiwitsi khewani ndzi tile ka sinema u na voko ra xiviri ra munhu kwala katla ra wena i nchumu wo tsemeka nhlana swonghasi Oh, hatlisa loko ku nga ri na munhu ekusuhi. Oh, sweswi ndzi nga pina hi swilo swo karhi swo tsokombela. Ku hava loyi a languteki mu... Oh, oh, eh, eh, eh, eh, eh. Uh, xewani. Ina, nghena, ndzi kombela. Uh, swiwitsi swi ndzi rindzerile. I- i- Yeah, famba, famba. Kutani, ai sunguleni Skittles. Yummy! Kutani, sweswi ndzi nga swi dya. Voko leri ri endliwe hi mastic yo tsokombela. Iu, u dya voko! Wow! Oh, ndzi titwa ndzi nga tsakanga. i voko ro tsokombela ntsena kutani nchumu lowu wu ku tsundzuxa ku tsalela eka chanele ku na tivhidiyo to hlekisa kwalaho